Salam hormatly ildeşler! Gözlegler we açyşlar atly gepleşigimize hoş geldiňiz! Bu gün studiýamyzda hemişekisi ýaly myhmanymyz bar. Batyr, studiýamyza hoş geldiňiz! Hoş bolduk! Bu gün biz Maşgala barada gürrüň ederis. Geliň ilki bilen Hudaý maşgala barada nähili plany bar barlygy hakynda Mukaddes Kitapdan okap geçeliň. Töwrat kitabynda Gelip çykyş birinji babyň ýigrimi ýedinji, ýigrimi sekizinji aýatlarynda şeýle ýazylan. Şeýdip Hudaý Öz keşbinde ynsany ýaratdy. Hawa, Hudaý olar Öz keşbinde ýaratdy. Olar erkek we aýal edip ýaratdy. Hudaý erkege we aýala örňräp Hudaý erkege we aýala, Örňäp, köpelip, ýer ýüzüni dolduryň we oňa eýeçilik ediň. balyklaryň, guşlaryň we ýer ýüzündäki hereket edýän bütin jandarlaryň üstünden höküm sürüň! diýip, pata berdi. Ilki başda Hudaý erkegi we aýaly Öz keşbinde ýaratdy we olary är we aýal edip birleşdirdi. Batyr, siz Näme gürrüň berip bilýärsiňiz bu aýatlara bakyp? Bu aýatlara esaslansak, ilki başda ýaradylyşda Hudaý Adam ata bilen Howa eneni erkek we aýal edip ýaratdy. Başgaça aýtsak, maşgala diýen sözüň özi esasy, ilkinji maşgala Hudaý tarapyndan planlaşdyryldy we ýaradyldy we döredildi. Dogry. Maşgala diýen söz gözbaşyny Adam ata bilen Howa eneden alyp gelýär. Bu gün biziň günümize çenli maşgala diýen düşünje bar. Näme üçin Hudaý planlaşdyrdy? Näme üçin ilkinji maşgalany Hudaý döretdi? döretmekde Hudaýyň maksady nämede? Bu zatlar gaty haýran galdyrýan zatlar. Hudaý gowy maksat bilen, gowy isleg bilen olary döretdi diýip pikir edýän. Maşgalany döretdi ilkibaşda. Seret, sagdyn maşgala, maşgala gatnaşygy Hudaý üçin gaty wajypdy. Maşgala bolmazdan Köpeliş näme etmezdi? Bolmazdy. Maşgalasyz olar birlikde bolup bilmezdiler. Adam ata bilen Howa ene hemişe nämeni? Ýekeligi duýardylar. Ýadyňa düşýän bolsa, haçanda ähli ýer ýüzündäki jandarlary, suwdaky balyklary, gökdäki guşlary, bütin älem-jahany ýaradan wagtynda iň soňunda Hudaý adamy ýaratdy. Emma adam ähli ýaradylyşyň içinden özüne meňzeş kimdir birini näme etmedi? Tapyp bilmedi. Tapyp bilmänligi üçin Hudaý adam üçin munuň nähili ýeke bolmagyň gowy däldigini görenligi üçin we Hudaýyň maksady adam Hudaýyň maksadyna, öňden bellän maksadyna Adam atanyň özi ýekelikde ýetip bilmänligi üçin, oňa ýarym bölegi, ýagny onuň ýan ýoldaşy, aýaly edip Howa enäni ýaratdy. Hawa. Ýaradanda-da Hudaý näme diýdi? Köpeliň we bütin ýaradylyşyň üstünde näme ediň? Höküm sürüň we eýeläň, siz näme ýaradylyşyň täji. Adam ata bilen Howa ene köpelip, bütin Erem bagyny, ýagny bütin älem-jahany öz nesilleri bilen doldurmalydylar. We ýaňky aýdyşymyz ýaly, höküm sürüp, oňa gözegçilik etmelidiler. Ine, şol maksat üçin Hudaý ilkinji maşgalany döretdi. Hudaý muny planlaşdyrdy, Hudaý esaslandyrdy. Dogry. Ýene-de maşgala barada bir zat aýtsa bolýar şu taýda. Maşgalany näme üçin Hudaý ýaratdy? Maşgala şol günden başlap, şol ilkinji ýaradylyşdan başlap tä biziň döwrümize çenli maşgala bu bütin jemgyýetiň Esasy sagdyn jemgyýetiň, ýagny esasy maşgaladan ybarat. Hawa, hiç bir milletde, hiç bir halkda maşgala bolmazdan köpelmeýär, emele gelmeýär. Ilki başda maşgala emele gelýär, ondan soň köpeliş we milletler, halklar döreýär. Dogry aýdýaň. Seret syn edýän bolsaň, Taryh okan wagtymyzda milletleň, halklaň emele gelişi bir adamdan näme edýär? Gözbaşyny alyp gidýär. We ondan millet döreýär, onuň neslinden şeýle köpelip-köpelip adamzat şeýle köpelýär. Bu köpelmegi bilen bagly zatda maşgala ýene-de esas bolup durýar. Başga tarapdan seretseň, maşgala-da her hili bolýar, enejan. Sagdyn maşgala diýip ýagny aýdyp geçdim, näme diýjek bolýan? Eger maşgala Hudaýyň isleýşi ýaly sagdyn bolsa, sagdyn gurlan bolsa, onda ol şol jemgyýetiň esasy we şol jemgyýetiň güýjüdir. Eger maşgalalar sagdyn bolmasa, Hudaýyň planlaşdyryşy ýaly bolmasa, onda ol halk ýa-da millet, ýa bir ýurt bolsun, onda ol güýçli bolup bilmez. Ýene sagdyn maşgalany, ýagny daşy gabylan, ýagny diwar bilen tutulan şäher ýaly göz öňüne getirýärler. Seret, mysal üçin, ýönekeý bir kiçijik obany alalyň. Şol obada, diýeliň, üç ýüz sany maşgala bar. Üç ýüz maşgala bar. Eger şol üç ýüz maşgala sagdyn är-aýaldan, olaryň gatnaşyklary sagdyn, çagalary gowy terbiýelenen, biri-birine bolan hormaty, biri-birine bolan söýgüsi, birligi bar bolsa, şeýle güýçli maşgalalardan duran bolsa, onda şol jemgyýetiň özi näme bolýar? Güýçli bolýar. Güýçli bolýar. Soňam ady hemişe ýagşylykda tutulýar. Ady ýagşylykda tutulýar we güýçli bolýar. Hormata eýe bolýar. Hormata eýe bolýar. Nähili kynçylyk başyna geliwersin, olar näme edýärler? Şol kynçylygy ýeňip geçýärler. Sebäbi olar maşgalada birlik bar. Maşgala birligi bu güýç. Bu ilki bilen ýönekeý bir maşgaladan başlaýar. Şeýle-de tä bütin halkyň, ýurduň, milletiň güýjüne çenli ösüp bilýär. Eger ýaňky ýaly, tersine görsek, bir obada üç ýüz maşgala bolsun, onuň ýarysy maşgalada aýrylyşan, çagalar ýetim, är, ärler bolmalysy ýaly däl, öz güýjüni, gaýratyny neşä, araga, bir topar erbetlige, aýallaram bütin näylaç, näme etjegini bilmän, olar-da erbet ýollara gidip, bütinleý maşgala birligi, sagdynlygy, agzybirligi bolmasa, onda ol jemgyýet nähili bolar? Güýçsüz bolar. Maşgala ojagy näme eder? Dargar, elbetde. We şeýle maşgalalardan ybarat bolan oba güýçsüz oba bolar. Ýa-da şeýle maşgaladan ybarat bolan millet ýa-da bütinleý halk Näme bolar? Ejiz bolar. Hawa. Hiç bir goragy ýok, sebäbi olaryň ýaňky şäheriň daşyny goramak üçin ýaňky beýik-beýik diwarlar bilen gurşap alýarlar. Köne wagtda şäherler şeýle guralýan goralýan eken duşmandan. Eger maşgalalar sagdyn bolmasa, olarda birlik, agzybirlik, söýgi, birek-birege bolan hormat, şol esas bolmasa, onda Ýurduň özi goralan däl. O jemgyýet ejiz bolýar. Dogry. Batyr meň pikirimçe maşgala haçan şeýle güýçli bolýar, haçanda ol güýji nirden almaly? Eger esasy söýgide, hormatda gurlan bolsa we ilki ilki bilen-ä Hudaýdan gorkmaklykda, Hudaýa boýun bolmaklykda gurlan bolsa, onda güýçli bolar. Çünki Hudaýdan hemişe sen söýgi sorap, hormat we boýun bolmaklyk sorap alyp bilýäň. Dogry. Ýene-de şu taýda haçan jemgyýet, ýagny maşgala diýen maşgala ejiz bolýar? Maşgala ojagy haçan dargap ýok bolýar? Haçanda olar Hudaýyň döreden, maşgala baradaky döreden düzgünini bozan wagty adamlar, onda maşgala öz güýjüni ýitirýär. Düzgün diýende gowy ýatladyp geçdiňiz şu taýda. Hudaýda, Hudaý tertipli Hudaý, tertipliligi söýýän Hudaý, düzgüni bar Hudaýyň, Hudaýda. Meň ýadyma düşýär, zyna etme, Azgynlyk etme diýip Hudaý buýruk berýär. E, köplenç maşgalalaň dargamagyna zyna, horlyk, azgynlyk sebäp bolup durýar. Bu barada-da gürrüň berseňiz. Seret, maşga, Hudaýyň düzgüni bozulan wagtynda maşgala ojagy dargaýar. Hudaýyň düzgüni nähili? Ilki bilen Hudaýyň düzgüni maşgalada. Her bir maşgala agzasyna öz roluny, ýerine ýetirmeli roluny kesgitleýär. Mysal üçin, erkekler maşgalanyň başy, goragy, alada edýän, aýalyny söýýän, maşgala üçin gazanç edip, pul getirýän öýe bütinleý alan wagtynda Erkegiň esasy, ýene-de başga kän jogapkärçilikleri bar, emma esasy jogapkärçiligi şondan ybarat. Bu Hudaýyň goýan düzgüni. Entäk ol barada ýene-de ijikläp gürrüň ederis. Şeýle-de aýalyň maşgala ojagyny saklajak aýal. Ol ärine boýun bolup, äriniň getiren gazanjyny dogry ulanyp, maşgalanyň düýbüni tutup, çagalara seredip, aýa, ärine hormat goýup, oňa boýun bolup, biri-birine wepaly bolan wagtlary, äri-de, aýaly-da biri-birine hemişe wepaly, hiç haçan ikilik etmän, biri-birine hemişe dogry sözläp, ýalan sözlemän, hemişe biri-birine bolan Ynam, bil baglap bilse, biri-birine ynansa, biri-birine hemişe dostlukly, hormatly gatnaşyk etse, onda bu, bularyň hemmesi Hudaý tarapyndan gurlan düzgün, maşgala düzgüni. Eger bu zatlar ýok bolsa, ýaňky aýdyp geçişimiz ýaly, erkekler kellesine näme gelse etse, bütin güjür-gaýratyny, güýjüni keýpi-sapa berse, agzy hapalyk bilen meşgullansa, ýalan sözlese, zyna etse, biwepalyk etse, aýallaram näme, beýle äre boýun bolasy gelmeýä? Ýok. Olar-da boýun bolmazak, gulak asmazak, ärine hormat etmän, olar-da öz kellesine näme gelse, aýallar-da biwepa bolup bilýärler, olar-da boýun bolmaz bolup bilerler, olar-da maşgala ojagyny däl-de, maşgala ojagyny gurýan däl-de, maşgala ojagyny dargadýan bolup bilýärler. Netijede, Hudaýyň öňünden, ýagny Hudaýyň Sözünde gurulan düzgünler bar maşgala barasynda. Şolar düýbünden bozulan wagtynda, onda maşgala ojagy dargap gidýär, ýok bolup gidýär. We şeýdibem müňlerçe, müňlerçe, millionlarça adamlar häzir biziň günümizde maşgala ojagyny ýitirip, maşgala birligini ýitirip ejir çekýärler. Olaň ýaňky akylsyzlygy netijesinde, olaryň şeýle nädogrulygynyň günäsiniň netijesinde bigünä müňlerçe çagalar ejir çekýärler. Biz ony häzir daş-töweregimizde görýäs. Dogry. Nähili kynçylyklaryň bardygyny. Batyr, häzirki döwürde ine Hudaýyň buýruklary barada ýa-da Hudaýyň maşgala emele getirmegi barada gaty bu bu zatlar Hudaý barada ilki bilen-ä adamlar oýlanýar maşgala gurmazyndan ozal. Gaty bu bu zatlar ýat bolan ýaly köpleri nikany ýagny maşgalany başga ýerlerde öz maşgalasy däl başga ýerlerde gözläp başga ýerlerde başlaýalarda. Be ýenede bir zada ünüs bereliň öý diýen wagtynda näme göz öňüne gelýär? Sebäbi her bir maşgala biziň bilşimiz ýaly öýi bar. Dogry dälmi? Öý diýen wagtynda näme göz öňünde tutulýar? Öý diýlende o taýda parahatlyk, şatlyk, gülki, hezil ýa-da Bir rahatlyk duýulýan ýer men göz öňüme getirýän öýdä. Seret, köp ýerlerde biz adamlar şeýle pikir edýärler. Dogry aýdýaň. Dynç alýan ýer diýseler. Dynç alýan ýer bu hakyky öýüň bolmalysy. Ýagny Hudaý tarapyndan berlen öý, maşgala ojagy şeýle. Emma köplenç adamlar ýalňyş düşünjelerde ýaşaýarlar. Öý, maşgala ojagy diýen wagtynda adamlaryň göz öňüne näme gelýär? Ullakan bir gowy gurlan öý, jaý. Onuň içi-de gymmatbaha esbaplar bilen, ähli gerek bolan zatlar bilen iň soňky derejeli gymmat baha täze çykan zatlar bilen doldurmak, bütinleý aýdan wagtynda öýi-jaýyny şeýle gözel edip, köşk ýaly edip bejerýärler. Emma onuň içindäki gymmat baha zatlar, öýüň gurluşy, bolşy, ol entäk öý diýlen manyny bermeýär. Ol bir jaý. Ol bir öý dogry, emma ol entäk maşgala ojagy däl. Maşgala ojagy ýaňky seniň aýdyp geçişiň ýaly her kim üçin azatlyk bar. Maşgala agzalarynyň her biri özüne azat duýýan. Olar her her biri şol maşgalada Azat pikirini beýan edip bilýän, biri-biri bilen gatnaşygy bar, birligi bar, bilelikde şatlanyp iýip-içip bilýän ýeri, içindäki duýgularyny biri-biri bilen paýlaşyp bilýän ýeri, biri-birine ynamly, biri-birine wepaly, her kim özüni şeýle duýan wagtynda, ýene-de maşgala ojagy, bu her bir adam Maşgala agza, şo taýda ýaşaýan maşgala agzasy özi rahatlyk alyp bilýän ýeri. Işde, okuw ýerinde, daşarda adam hemişe ýadap gelip, öz öýünde dynç alyp bilýän ýeri bu maşgala ojagydyr. Dogry. Emma gynansak-da, sen bize bir joraň barada gürrüň beripdiň. Ýene-de gürrüň berseň, ol Ýaňky biziň aýdanlarymyza dogry gelýän bir wakany saňa gürrüň beripdi. Hawa, meniň bir joram bardy. Ol daşary ýurtda işleýär. Ol bir bir baý maşgalada öý şeýle bir beýik gurlan köşk ýaly jaýda işleýän diýýär gürrüň berende. Hyzmat edýän diýýär. O jaýda hemme mümkinçilik hemme taraplaýyn döredilipdir. Maşgalada aýala-da, äre-de hiç bir kynçylyk ýok. Emma şo şeýle beýik köşk ýaly jaýda diýýä, bagt ýok diýýä. Bagtsyz öý diýýä. Aglaýa Beýle daşyndan seretseň gül ýalak, gözüň gidýän diýä, gözüň gidýä diýä. Emma içine girseň diýä bagtsyz öý, bagt ýok ol, ol jaýda diýä. Bu zatlary eşidemde men gaty gynandym. Dogrudan-da köp halatlarda, köp ýagdaýlarda şeýle maşgalalaram bar. Jaýyny köşk ýaly gurýarlar, emma içinde bagtsyz. Bagt ýok öýde. Hatda sen gürrüň berdiň häzir ýadyma düşýär. Owadan, kaşaň gurlan beýik bir jaý. Içinde ähli zady ýeterlik. Näme iýse, näme geýse bar. Ýagny näl diýsem, ösen siwilizasiýada bar bolan ähli zatlar içinde gurlan we ýerleşdirilen. Emma muňa seretmezden, Ol maşgalada ne şatlyk bar, ne-de birlik bar, ne-de bir maşgala ojagy bar. O taýda maşgala agzalary bar, emma olar hatda biri-biri bilen bäş munta oturyp gürleşmäne ýa-da bilelikde bir gowy gören naharyny bişirip, bilelikde şatlykda Hudaýa minnetdarlyk bildirip, Ýa iýip-içip, ýagny iýip-içmekde-de bile gatnaşyk edip, ondan soňra bilelikde çaý başynda gatnaşyk edip, biri-biriniň ýagdaýyny sorap, biri-biriniň ýagdaýy barada gyzyklanyp, çagalar ene-atasy bilen, ene-ata çagalar bilen umuman wagt geçirmän ýagdaýynda, onda muňa daşdan seretseň, bu bir maşgala meňzemeýär. Ýagny biziň gürrüň edýän maşgala gymmatlygymyz, maşgalanyň esasy Hudaýyň goýan düzgüni, ýagny Hudaýyň planlaşdyran maşgalasy ýok o taýda. Dogry. Hemme kim ýaşaýa, emma ýaşamaýan ýaly. Her kim öz gününe, her kim öz maksadyna, öz islegine görä, hatda iýip-içende-de her kim gelip, özüçenli iýip-içýä, Olar hatda bir ýerde-de oturyp, bir käse çaý içip bilmeýär. Emma daşyndan görseň maşgala ýaly, emma o taýda maşgala ojagy ýok. Muňa seretmezden Enejan, gapma-garşylykly gürrüň etseň, köp ýerlerde men haýran galyp seredip syn eden maşgalalarym bar. Olar, ýaňky biziň gürrüň edişimiz ýaly, barly maşgalalar-da däl, Olar oň ýaly çenden aşa baý, uly jaýa ýa-da uly maşyna, uly ähli zada iň gymmatbaha zatlardan bolmasa-da, ýönekeý öýi-jaýy bolup durup, şeýle bir agzybir, şeýle bir birlikli, biri-birine bolan söýgüli, biri-birine ýykylsa turuzyp, biri-birine kömek edýän maşgala ojagyny hemişe Üç gezek günüň dowamynda bilelikde oturyp iýip-içip, her gezegem iýip-içen wagtynda ene-ata, çagalar biri-biri bilen gülüşip, degişip, gürrüňleşip, gatnaşyk edip, iýip-içip, şeýle maşgalalary gören wagtyňda, onda hakykatdanam ýüregiň şatlykdan dolýar. Hawa. Olara meňzeş bolmak isleýär. Sebäbi o taýda ýaşaýyş bar. Goý olar aýdaly baý, ýagny barly adamlar däl, emma o taýda ýaşaýyş bar. Dogry. Näme etjek ýaňy muzeý ýaly öýüňi şeýle baý edip, kaşaň edip gurup, emma onuň içinde ýaşaýyş bolmasa, gatnaşyk bolmasa, birlik bolmasa, onda ol hakyky maşgala ojagy bolmaýar. Hawa. Meň üçin, meň ýüregime ýakýan zat, goý ýönekeý bolsun, Emma o taýda ýaşaýyş bolsun. Hudaýyň goýan, ýagny planlaşdyran düzgünleri bolsun. Maşgala ojagy bolsun. Az bolsun, emma saz bolsun. Şeýle zatlary Hudaý, meniň ýüregim arzuw edýär. Begenýän şeýle zatlary gören wagtymda. Emma, enejan, nähili pikir edýäň? Maşgala ojagy. öz-özünden döräp bilermi? Hudaýy tanamaýan maşgalalarda hakykatdan Hudaýyň isleýşi ýaly, Hudaýyň erkine görä maşgala ojagy bolup bilermi? Ýok. öz-özünden döräp bilmeýär ol. Eger haçanda köp ýerlerde men eşidişime görä, köp maşgalalarda duşanymda, olar maşgala parahatlygyny, rahatlygy, dynçlygy, söýgini Hudaýdan däl, başga ýerlerden gözleýärler. Olar gaty ters ýollardan, Hudaýa garşy ýollardan gözleýärler. Ýagny, Mysal üçin, köp ýerlerde palatýanlar bar, olara gitjek diýýärler, olar belki bize kömek eder diýýär. Kimdir biri başga bir ýerlere gidip, Pylan ýerde pylan adam barmyşyn, ol gelejegi bilýänmişin, oňa barjak, belki ol maňa diýer, nädip men parahatlyga eýe bolaryn, öýümde nähili maşgala ojagymda rahat ýaşaryn diýen Çykalgalary, ýollary gözleýärler, emma Hudaýyň islegi däl bu. Dogry. Hudaýa ynanmaýan adamlar içindäki boşlugy ýa-da maşgala birligini, maşgala ojagyndaky birligi, bagty başga ýerlerden gözleýärler. Hawa. Başga ýerlerden gözleýän ýerleri-de olara hakyky dolulygy bermeýär. Şonuň üçin maşgala Hudaýsyz, Ýagny, äri-de, aýaly-da, çagalary-da hak Hudaýa, Rebbimiz Isa Mesihe iman etmedik maşgalalarda köplenç borç ýaly ýaşaýyş görýäň. Hawa. Sebäbi olar durmuş gurýarlar, duýgulara esaslanyp, maşgala gurýarlar, ondan soň çagalar bolýar. Soňky ýaşaýyş diňe çagalar üçin, Ýa-da biri-birine sen aýal borjuňy ýerine ýetir, sen erkek borjuňy ýerine ýetir. Bütin ýaşaýyş biri-birinden borjuny talap etmek bilen geçýär. Kä wagtlar kämil adam ýok dogry dälmi? Är öz borjuny ýerine ýetirmän wagty aýaly gaharlanýar. Aýaly borjuny ýerine ýetirmän wagtynda nahar bişirmän ýa-da wagtynda kirini ýuwmadyk Umuman aýdan wagtynda her bir adamdan kemçilik gözleseň tapyp bolýan zat. Dogry. Eger diňe borçlara esaslanyp, diňe çagalaryň çagalar üçin naý ne ilaç indi şular çagalarymyz bar diýip ýaşaýan ýerde ýaňky maşgala ojagy Hudaýyň planlaşdyryşy ýaly bolmaýar. Hemişe birek birekden talap edip borjuny ýerine ýetirmegini talap edip ýaşaýan olam Wagtyň geçmegi bilen adamlary ýadatýar. Hawa. Soňam ýaňky Hudaýa ynanmaýan maşgalalarda ýene bir başga tarap kynçylygy, olar ýaňky Hudaýyň guran düzgünini bilmeýärler. Hatda öz borçlaryny-da dolulygyna, näme, meniň maşgaladaky rolum, meniň maşgaladaky borjum, Hudaýyň maňa beren borj. roly nämekä diýip, är-de, aýal-da, çagalar-da muny bilmeýärler. Dogry. Şonuň üçin bilmezligiň netijesinde-de näme? Kim näme kellesine gelse, ýerine şeýle edibem ýaşaýar. Soňunda-da hemişe dawa, jenjel, şeýle zatlar maşgalada höküm sürýär. Dogry. Aslynda, Hudaýyň islegi Hudaý hemişe tabşyryk berip adamlara ýol görkezýärde. Hudaýyň tabşyryklaryny, buýruklaryny berjaý edeňde, är üçin hem aýalyňy söý, aýala bolsa Hudaýyň beren tabşyrygy äriňe boýun bol diýip, Hudaý tabşyryk berdi. Haçanda şu iki tabşyrygy ýerine ýetireniňde, men pikir edýän, biraz ýeňil bolýar maşgalany dowam etdirmäge, bile ýaşamaga. Köp sag boluň Bagtyr. Gepleşigimizi ýene geljekki gepleşiklerde maşgala barada gürrüňimizi dowam ederis we gadyrly ildeşler geljekki gepleşiklerimizde duşýança